Хәерле иртә, дуслар. Кучы хәлләрегез. Менә бүген беренче түгел инде, быелның беренче выезды дип әйтик микән. Тиз генә машинаны җыйдык. Бүген музейда эшлибез. Гомумән нәрсә әйтәсе килә, дуслар? Вообще эш, яраткан эш белән шөгыльләнергә рәхәт инде ул. Менә бары рулап торасың, менә. Иң әйбәт әйбер эш инде ул, дуслар. Шуның өчен, дуслар, һәрвакытта үз Сез нәрсә беләндер, нинди дә булса эш белән үзегезне занимаете дип әйтим микән. Нәрсә, нәрсә сөйлисе килә? Шул бүген безнең туктарак белән чыктык, музей чыгабыз белән карыса, музейда эшлибез. Шуннан дуслар, нәрсә әйтәсе килә? Нәрсә турында кечкенә бер шундый фикер белән бүлешәсе килә дуслар. Гомумән, үзең яраткан Үзең уйлап йөргән фикерне эшләргә кирәк. Менә нәрсә уйлап йөрисең, аны озак уйлап йөрмәскә, ә тотарга да эшләргә кирәк. Менә мин шәхсән үзем башыма килгән уйларны барсын да тормышка ашырып барам, но нәрсәдер килеп чыга, нәрсәдер килеп чыкмый, нәрсәдер гә кул җитеп бетмей, нәрсәдер эшли башлагач бик күп теге икенче төрле икәнен аңлыйсың. Но эшләгәч бер дә үкенмисең. Ә менә Шуны эшләмичә калса, азак үкенеп йөрисең. Эх, шунда нитмәдем икән. Менә монда дуслар безнең. Бу инде оклан, оклан менә студентлар. Нәрсә бүлендем чак кына. Шуның өчен дуслар нәрсә әйтәсе килә? Ике уйламагыз, өч уйламагыз, биш уйламагыз. Ә, тотыгыз да эшләгез. Теге бурычка акча алыпмы, кредитка алыпмы, алыгыз да, эшләгез дә, азак җылейте дигәндәй. Шәһәрдән инде. Менә шундый миннән сезгә бер фикер. Икенче, менә без бу инде, дуслар, Окленд, бу инде University of Pitnung студентлар районы шундый. Һәм нәрсә әйтәсе килә? Бөтен студентлар хәзер инде кайтып китте. Ну, бар да дистанционно, онлайн. Һәм бу, бу Район бөтен ниләре менә бу, бөтен менә мондагы ниләр, йортлар, алар инде съемный, арда сдается, бу инде основной бизнес монда бит, кешеләрнең монда йортлары, алар аны сдает, менә шундый бер бәләкәй генә андагы бер этаж, мәсәлән, например, җиде-сигез йөз доллар тора, бу чакта бер мең доллар да тора. Кыйммәт дип әйтәсем килә инде. Ну, университет бит сам по себе ул бик кыйммәт университет ул. Мы. Но бик яхшы, бик яхшы укыталар анда, бик яхшы ниләре бар. А, аны укып беткәч, эш, эшкә урнашу проблем түгел дип әйтер идем мин. Икенче зур мәсьәлә, э, менә монда яшәү дә кыен, һәм инде шунда булган менә рестораннар да бик күп үзләренең бизнесларын югалталар, әмма ләкин ябылмадылар, чөнки доставка

Бар ясыйлар, йә бар ясыйлар. Ә, мый, аптырамыйлар инде алар. Алалар да нәрсәдер ясыйлар. Мин әзрәк монда эшне кысыйм әле, кирәкми. Дөресен генә әйткәндә, трак тоже сагындырган, дуслар. Тракны, бу тракны тоже үзебез ясадык. Сагындыра. Торган прямо, ул да мине сагындырган, сагынган. Ә барып та студентлар сөйли әле смс булса да. Менә күзенә күрә сезгә дуслар бу Окланда, да, Окланд, Питтсбургтан бер билгеле генә бер сәяхәт. Кемнәр инде монда монда булганы бар, моңа бик яхшы хәтерлиләрдер бу урамнарны. Кыш түгел инде, әле февраль, февральнең 13 Кстати, иртәгә гашыклар көне дип бөтен дөнья саташачак, әйме? Алар нишләм эшлиләр? Менә монда ничә тапкыр үтсәң, һәр вакыт ташлы мусорларны чыгарып, чыгаралар да куялар, чыгаралар да куялар. Шуңа гел шулай мусор ята. Менә почта, менә анда тегене безнең нәрсә ул? Cathedral of Learning. Анда хәтта урыс, рус факультеты да бар, урыс бүлеге дә бар, шунда хәзер йөрсәк, мин сезгә аны күрсәтермен. Сез яш. Менә шундыйрак инде ул дуслар Питтсбургта кыш, шулай гына кар. Чак кына күбрәк тә булырга мөмкин. Әмма юллар чиста. Юллар чиста, чөнки монда боз сибәләр. Монда шуңа күрә бозны күп сибәләр, ә бит

Күрә иртән иртүк. Вот, менә, менә теге бина. Зур бина ул. Бер көнне дуслар вакыт булганда мин сезне шунда алып барып, шуны да күрсәтермен, яме. Һәм инде менә монда менә музей. Мюзим. Мюзим. Карнеги мюзим дип атала. Ә бу әлбәттә бу не? Бик шәп музей инде. Монда балаларны алып киләбез без һәм менә монда динозавр тора күрәсез. динозавр, минем малай таңтон бу яны нияде. Ничек шулай дип белмим. Мина бераз Дуслар, мин э, шулай да төшерергә тырышырмын, но төшерергә бик авыр, чөнки онытылып китәсең, шуннан тегене фикерне югалтасың дип әйтим микән? Шуннан теге ничектер Онытыла инде ул. Менә монда бер тарихи бер өй, бу ничә 18 нче гасырда микән? 19 нчы гасырның өеме чу. Таж тарихы бар аны. Укып алгач, сезгә таж сүләрмен, яме. Хәзер теге динозаврны күрсәтәм дә сезгә. Шу. Әйдә инде бигрәк озак булды. Бу кызыл. Бик озак, озак яна. Менә. Хәзер әйтерсез, ник башын пычрак дип әйтерсез, әби. Бу җитми, дуслар. Килеп булышсагыз иде. Булышмыйсыз бит бергә. Менә ул дусларны, менә ул шушы инде динозавр. Менә. Менә шушы музей. Карнеги музей. Та хәтта төрле концертлар, ниләр үтә, очрашулар үтә. Шуннан Forbes Avenue, Forbes дип атала. Хәзер моннан кофе алабыз алла бирсә. Студентлар бик яз инде дуслар. Бу булай түгел. Монда шыгырым төрле халык иде. Рады көндә. Все дуслар без килеп җиттек. Кара дуслар, тагын бер миннән сезгә бер бәләкәй генә сюжет Петербург шәһәреннән. Рәхмәт язганыгыз өчен. Менә опять-таки приятно. Яны язасыз, җавап язасыз. Сәлам. Сәлам, шуны күрсәт, моны күрсәт. Ә, шатландыра, дуслар, беләсезме, барыбер инде шундый сезнең белән әңгәмә булуы. Дуслар, нәрсәләр, ниндирәк темара, темалар, нәрсәләр күрсәтергә әзрәк миңа шундый юнәлешләр биреп җибәрсәгез, бик шәп булыр иде. Яра, дуслар, хәерле көн. Барыгызга да уңышлар.